Ithuĩ matukũ mau mana hau gatene ageni i think people see each other a lot nowadays
ageni arĩa rĩu makuo eh, matigarire no ritũ rĩ Oh, yes. no anga athoni Ĩĩ. athoni na nĩ ũthoni mwerũ ti ũthoni

You know, yes, you'll be wowed. Nĩ ũkũmaka.
Yes. Rĩu no ambire ũrĩre mũndũ thimũ. Ũripoti. Ũripoti na ũmenye kana ekuo. Ũtanyuo.
Yes. Ũmũthĩ ona kumĩrĩra mũndũ ũguo niĩ ndikwanja gũteng'era kũruga kuo tondũ nĩ woka. Tũtaũkiarĩtie.

ona mĩciĩre yokaga ngari ya kĩrĩmĩtare yes Ngari. rĩu nĩ maigua atĩ rĩu nĩ mũgeni wa ngari tata wanyu wa ngari oka yes kaigua mwerwo eh, thiĩi hau buti mũrute tũindo twĩ hau ũkĩmenya
kũhingũra mbuti ũguo ũkamba ũgatũngwo nĩ mũhera wa mĩgate yes na makwini keki kwanja nĩguo mwana wa marogia maoka na katoni ya Britania rĩu nĩ mwacecaga ageni mũkamenya this one comes with good Tidings. yes Ĩĩ. nĩ mwamenyaga nĩ arĩu mokaga na ũritũ Ĩĩ. no he mũgeni mwonaga mũkamenya ũyũ he ũndũ ũrĩra nairobi this is a fugitive Ĩĩ. Ĩĩ. ũyũ he thĩna woneka kũrĩa kĩa matawa Ĩĩ. amba ũka kũ amba ũka gwetha wĩgitio yes
nacio matiaumĩragia andũ mũgũnda onaiwa mũgũnda mũragia atĩrĩrĩ ũrĩa nĩ ũndĩona gĩceracera kũrĩa atarĩ gĩkonyo kaya gũkaga matiraumĩra kaya gũkaga

ona itina na rĩa mũciambe ĩthario Yes. na thoguo ndarĩ ũndũ wa gwĩka Yes. onake nĩ ekũnjoini mũtharĩrie-inĩ wa itina rarĩ Ehe, mũgeni wokaga thoguo agatũma na mahiga with his meager savings mwentatĩini mũgeni ahũrĩrwo kaseti ya njaru beca saini saini ya njarana the girl with a sweet body

athagwo mũnini nake akamenya rĩu kũndũ kũu rĩ Ĩĩ. mũgeni ũcio woka mũthuri rĩ Ĩĩ. eh, mũthuri wa mũciĩ ũcio rĩ Ĩĩ. nĩ okaga na kĩndũ mangĩrindũria Ĩĩ. aoka nake ake- akahũra seti Ĩĩ. gakĩndũ atarũgango marĩa ngua Ĩĩ. nĩ nderagwo nĩ wathamĩirio mambatha Ĩĩ.

Ũkinyĩte kĩrathi kĩrĩkũ rĩu? Thaa! Nĩ waikara ndatigĩte wĩ tu mĩaka ĩtatũ ũrĩ o- ko ũracokerete. Ndacokerete maita Nĩ merĩ. ũrathakia gĩthomo we, nĩ ũrathakia gĩthomo. Ũinĩ ngũgeria hĩndĩ ĩyo Ĩ, ĩngĩ. Wĩrutanĩrie gũkũ tũtikwenda bongorara. Wewe na wewe sasa una namba cigana? 34. Harĩ ciana cigana? Pata 6 no mwe nĩ yarĩ mũrũ arĩu ndekire kĩgeranio.
Wewe kwenda boko. Wewe rĩ, nĩ ngwaria na thoguo. Nĩ mwarimũ witũ mũru. No, nĩ akũmũita rũgĩti inyuothe. Waĩrimũ, ndaigua gũkũ no icera rĩa rũmene watigire.